Sen soragyňa jogap berjek ýaňky sorag. Wiý, wati sorag ber, täzeden ber. Hä. Gudura welene. Şu gaýynenäni tanansyňyz diýip umyt edýän. Ykgyň ejesi. Ogly bilen gelini jaý alypdyr. Ondan sen sygdyrmadylarmy? Aýdyp ber. Sen soragyňa jogap berjek ýaňky sorag. Wiý, wati sorag ber, täzeden ber. Hä. Indi nüjeli diýen şo on üç, on dört metrlik zaldan saňa ýer ýok. Ana. Ýok, gep ýer ýoklukda däl. Hä. Jaý aldylar-a. Hawa. Jaý biçende şeýle biçeli, mysal üçin. Ä, Aşkym, bir komnat spalny bolsun. Aşkym, bir komnat çagaňky Gelin bolsun. sirkili, Özi üç sirkili komnat jaýa, gelinleri. üçünjinem şkafdan dolduryp goýdular. Eşiklerini şo taýda çykarar şolar ýaly. Orasy tagta raýon. Ö, neme, Türkiýe däl-ä. Myhman gelmeli gideniň bolar planda şony diýjek bol ene myhmany gelip gidenini goşmeli ara. Baýguşlaň zamany däla häzir ýeke ýaşanlaň zamany däl. Şu ýerde puly gazanýyň işleýiň aňra bolansoň maşgalaň bilen bir toý tomaşa etmeli bir komnat çaý goýmala. Şony aýtjak bol ene bula oýa. Sygdyrmajak bolýalar diýip adam gyjalaýa diýerdi. Allajan eziz Allam öz öýüňiz özüňize nesip etsin çagajyklam gülüp oýnap ýaşaň siz maňa bara gel diýseňizem men baraman gel diýmeseňizem gerek bolsa häzir sizi spalniýadan heleýiňiziň ýanyndan aýryp gujagyma alybam ýatamam munam ýapmaz diýmäň onam ýapyn sen ýapmaz öýtme onam ýapyn men. Hamar gelse. Hadi. Şu Atabaý bolanda jady kaynana diýerdi. Men gaban ýen bir hili gabanjym däldir şu çagalamy özüm bilmeýän şony ýalak da. Allah kuwat bersin. Baca baca beret.

Agyrlaryny çekiň. Ýanyňdaky egri bolsa, haýatyň çüýrýär zaten. Çüýrüň, onsoň bulary ulaltmak üçin müjadele ediň. Ýok, ulaldyň, känä getiriň, gulluga gidiň. Gulluga giden wagty ene köp aglaýar, ata o kadar däldir. Erkekleri ýargylaman, ýöne ata bilmeýär, bilmeýän bilmeýär-de, karoçi. Biz aglamyýasmy? Onsuz ýetenak, munsuz ýetenak diýip, hä? Känä getiriň, ulaldyň, sürdüň, süre goşybam öýlendiriň. Birdenem çagaň ýanyndan gidik galera. Men-ä şoňa bir hili gatlanyp bilmedim başda. Kyn gördüm. Gysgandym çagalamy? Wall olsaň her kes diý sen psihologa görün zat diýdiler. Astyna kommentariýada ýazsalar men kommentariýadakylaram okap yzlaryň jogap ýazýan. Ana! Walla! Şo gylygym bar. Arada men çagalar bilen oýnap tans paýlaşyp ýöne. Hawa. Hawa diý tans oýnadym. Men çagamdygy belli. Nesibe. Hudaý näme kaýdet goýdy muny. Şo maňa şeýdip ýazdyr. O söýgüliňdi. Gözüň aç-a. Nesibede bir gün ogly bilen surat paýlaşdy. Bu söýgüliňmi, äriňmi ýa diýip ýazdym. Şo nuje inim men şunýaly zatlara gatlanmaýan. Sebäbi adama zerary ýok. Degem zat. Nesibäniň ýadyndan çykmaýşyna seretdi. Ýok, nesibäni kaýdetip goýdum. Suratynam gördüm, ony häli bir gün aýlan oňa men. Nesibäň güler ýüzi güldi. Säwek uly älem bile meň çagam Sahyraň ýanynda ykky ykky ykky diýibä. Men özümi öwmen. Prosta nämeýin men çagalam şeýle görýänä, gowy görýän. Ýöne bir açyk öýleninden soň degişdile, degişdi. Ana! Aýlanyp galar, meňe şowurryňa gel. Hawa. Jewriýe, anlat, kyz anlat. Ynjyny jynjyny anlat. Geçen gün öýe gitdim. Hä. Oňa öýe gitdim-de janym sykyldy. Eljiräberi, Ýok, altynjy oddugylar-ow o. Aha, o soň altynjy oddugyny öýde men aýtdym, indi janym sykyldy. Birinji etaž özümiňki, ikinji etaž özümiňki, elimi uzadanym ýetip dur. Ýokara çykdym-da, Allajana şükür, meňki däl, Allaňky. Bir uborka edeýin edýän. Öýleri ýalpyldap dur. Menem dökdüm domestosy. Iki gelniň öýüni barada gürrüň berýär şu wagt. Hawa. Aşakyny ýedi depip bir gyrçaladym. Rodoma gitmäkä edeýin. Ýokarkyny ba edip boldumda banýaň delikli deşikli ýeri bara suw giderine domestosy dökip gül ýalyk edik gaýtdym o domestos bulary ýokara giynene bogudypdyr o kadar aşyry döküpdirin men özüm bilmändirin şony bularam bir tabyrlymyşlar mamam näme etdika domestos men aýlella mam Hä, näme edip gitdiň, tas bogulyp ölüpdiga ehe-ehe diýen üsgüreli artist bolýarlar-da. Ýow, öý ýok däl-ä, aşak düşüp ýatyberiň. Ýadak gelen bolmalylar-da, bahana ýokarda eýin, aşakda nahar iýip ýatyp galyberäli diýen bolmaly. Bir-biri, mamaň etdi-de, mamaň etdi diýendir. Arkandan aýdandyrlar. Aýdan. Aýdyşdyrlar, hawa, eşitdim ony. Ony bir gün anyklajak. Näme wagty? Gyýbat edýär. Anna çevirýär. Yzyndanam. Bular üç gün öýde bolupdyrlar, aşakda. Nämemişin domestosiň işi gitmeýänmişin. Öýkeläpmi ta sagdyrlar. Menem yhlasly watsapdan elime telefon aldym-da, Sen şu öňkiň ýalak bolmasaň, etjegim bar seniň diýdim. Hawa, towlen diýdim. Onsoň düýnki hepde altynjy gün bulary, iki gelini ýokara çykaryp, oglanlary aşakda goýup ýygnak etdim. Aha, oturyň şa. Hawa. Hawa, ýygnak etdim. Bir görsem, Aýna bilen Eneş gapa ylgap gelipdirler, podýezdi göçürip.

Ýogsam idiki paşol boldy şeýtdimde bulary düzene goýdum. Jewriýe men indi bir saňa soraz sorajak Jewriýe aslynda teýinler heýkaryny iki geliniň gowy görýämi gowy görüňo. Jany göňülden gowy görýän. Gowy görýä. Alla jana döneýin meňki däl hudaýym. Eşiklerini alyp berýä. Produktalaryna çen alyp berýä gyzym janam ýalňyş düşünäýmäň o gelip bize ýöne oýun edýändir hä owadan nejak. Ýok owa ýok bu oýun diýip oýun diýip düşünme. Ýok oýun edýän. Men ýöne aýlyk pullyk alýan. Edýä ýöne dogrudan. Hudaýlygymy aýdaýyn Aýna hä çagam bu gün men bir bäş şaý aldym ilki Aýmelege barýan aýlyk alan güni. Hawa. Ine işgärler şaýat oşa yhlas sumkamy dörýäýmama şu gün pul alyp gelipdir zat diýip meňki däl bulaňky maňa pul nämä gerek Oglam öýlendi. Jaýlaryny aldylar, Düýp maşynlaryny Teýkaryny aldylar. gowy görýär gelinlerini. Aslynda gelinlerini gowy görýän. Prosta şulara bar-a şu Gelsinler wazmožsy, bir ýylrda. wazmožsy beribilemakdy. Al siz hemme zat siziňki diýip. Diýmen ony diýmen häli. Ony diýibilmen. Patamoşda daha köp be badyreler atlatdyga biz. Bularyň atlatmaly ýerleri bar. Häli çaga dogmaly. Gorkma Yhlas gorkma bu gün wara şu çagajyklaň hemmesi oturyp maňa surpriz etdiler. Allajan ýeke-ýekeden ugratýan gördüň gözüň öňüne nätdi şu. Surpriz etdiler.

Aý mele, ýa gorkudan galdymy gyzym şu hereketler. Ýo, pamugyň bolup durşuna seret, bu näme edip otyrdy ýa o-da. Pamugyň suçy näme Tobe estagfurullah. Şuny garysy ýaly däldir baý Melek bilen. Ýok şu deprem sagat. Içimiz gysanok gorkýas ýöne. Gije ýörek gelşini göz öňüne getir şu hereketler bilen. Ony Şeýle öz-özi gülme häsiýeti bar. Adam bolmasa geplemän oturýa sen. Ha?

Eliňiz arassamy, şony biliň irden ýa haçan çalsaň. Käkişem irden agşam çalsam bolýarmy diýýär. Haw. Çalyň garaly. Krema reňlensoň ýigrimi dört sagat çal dotyryn. Şony aýtsana. Azajyk çalmaly. Biri käkişi adam tatjak bolup kän diýendir. Kän çalmaň şu yşyk düşürýär. Azajykdyr ine. Güneş dag bir sykym göni. Seret görýäňizmi? Gön bir sykymdyr. Gaty ýagly zatlar bu zat. Ine, çalyň. Hemme ýeriňize. Küýmänitden iki sewma güläşe jaň edip alyň.